Jiwan Salimakam i vito ra channel yikulukumba ku hundza ti-channel hinkwato leti ti nga kona aka Matsonga um va le ku landzeleni kambe a va nga fiki aka khamera tanihi ntolovelo hina Timothy Miyambo and then myeni wa hina hina Simi the Pro kwala aka studio lexikulukumba Simi the Pro hi kombela mi hi xeweta vanhu na genza swinene botsol eh ni rhandza ku xeweta vanhu hinkwavo lava nga ku voneni ka channel eh ya G1 Soli Makamu Yeah. eh na lava nga ku yingiseleni ku na van'wana va va mabuku va nga yingisela ti fans kunene. ta n'wi vo yingisela kunene Swa so na mi khensa, xeweta hinkwenu Okay swa khenseka swinene a hi nge ze hi sungula hi vutisa ku simi the pro i mani ku na album leyi mi mi nga na yona sweswiwani yi nga thyiwa ku nyimba ya hele ku endleka yini ka album leyi mm ka album liya yi vulavula hi hi n'wansati loyi a nga tswala vana va ku talo loko a ha ri ku va bebuleni va vulavula um swilo swa ku tala va n'wi sapatela kahle kahle so loko va n'wi sapatela loko vana lava va va ka va kula a ni yena a va n'wi vitana hele hi ku yi tswala ngopfu se swi komba ku n'wana hele i i xihelani so swihelani leswiya swi kula ivi swin'wana swi va madokodela swin'wana swi va maphorisa swin'we swi va mathicara Yeah. ya swi humelela se swi n'wi vuyerisa se swi n'wi vuyerisa swi pfuna hele leriya Mm. Ing- ing- inge se ya mahlweni ni lava ku hi tlhe hi vuyela ka yale ya ya nyimba ya hele Mm, eh, ku na swin'wana ni vona ku ni ta swi rivala ne ni lava hi tlhelelanyana ka tialbum ta n'wina leta ta ta ta khale ku na rinsimu rin'wana ra n'we ri nga tshiwa ku philipi ra ku nde u nga foyini namuntlha va kona ee eh, mm. xi sungula ku swi sensa philipi mm. philipi mani
i nyikiwe vito leriya ra philipi eh. hikuva se a sungula ku swi fila oh, se ni vele ku i philipi ya oh, matanivutisa wa ri twala nga ku vito ra ra munhu wa xinuna ya u va nyikiwa vito leri ra philipi hikuva swi feel okay ya swa twala swinene a hi vuyeleni ka ka- ka ngoma liya i ncini xi nga endla ku mi za mi ta na idea ya ku fana na yaleyo ya ni langutise eh vanhu va ku talo eh ka generation leyi hina hi nga ka yona eh va nga ku chaveni ka ku bebula mi kuma ku munhu u na n'wana wa ha ri ntsongo mara u u bayizisekini ivi a va na khwiri loko a va na khwiri nkarhi wun'wani mi va mi nga ri voni ta decide ku susa a ku va ta ni hleka so leswi a ni langutise ku um vanhu valava ni lava ku pfuna ngopfu vo ku ri va nga chavi um tanihileswi bibele yi ngo ku um n'wana u suka ka xikwembu yi nyiko kusuka ka xikwembu va nga chavi ku tswala swa ndleka vana lavaya va tlhe va va va pfuna Yeah. ya lero va nga chavi ku hlekiwa hi mhaka ya ku bebula Mm-mm, loko xikwembu yi ze xi niketa munhu n'wana eh, eh, eh, eh, swi komba ku ri ku va ku ri mikateko ka yena xi na xikongomelo swa twisiseka Yeah.
swinene tin'wani tinsimu leti ti ti nga ta xiyimo xa le henhla ndzeni ka album mi nga hi- hi byelaka hi tona ku hi ya hi ya ti yingisela tinsimu ta ku fana na ti Eh, i tinsimu ta ku fana na risimu ra ku a va nge tleli e leri ra ku vulavula hi ku lomba rapture mm. eh, i risimu ra ku fana na leriya ra track 11 mm. eh, ra danki mm. eh, risimu leriya ra ku khensa xikwembu mm. eh, cause laha ni suka kona mm. na swi vona ku hambanini na laha sweswi ni nga kona mm. so i, i risimu ra ku motivata na rona leriya mm. ku ri mm. swilo swi nga fika swi cinca loko i ri ku fambeni mm. ya na tin'wana na tin'wana ti ti nga kwalaha ka album mara tshova na risimu leri ra track 11 i think hi to tinsimu leti va fanelaka va ti yingisela ngopfu na Okay. nyimbo ya hela va va ku kuma ku music wan'wini vanhu Eh, ni nge vuli ku ka ti-platforms hinkwato mara ni sure va spotify youtube Leto ya duma. ya ya okay U va u ri a kona. a wu xavisiwi i Ah, ah, u xavisiwi straight it usb okay loko vanhu va lava ku mi rhamba ke va mi kuma njhani loko vanhu va la ta ni rhamba va nga ni kuma ka facebook isimi the pro music sa mm. uh, va nga ni kuma ka whatsapp ka nambara ya 065 813 5163 va nga ni fonela na hi call yinene ka yali ya 065 813 5163 okay ni nge se cinca topic ku na xin'wana mi mi tsakelaka ku ku xi hlamusela mayelana na album mi swi twa ku ku a ni fanele ni mi vutisi xona mara uh, a na ha mi vutisanga mm, hayi a ni voni okay yeah. u na xivutiso wena mayelana na album okay ne n- ni lava ku hi tlhelela hi hi cinca topic ne Okay. Eh, eh, that's why liya ni ni ni ni yi summarizini a hi tlheleleni ka ka ka nkosi wa wa mhana n'wina okay ku endlekini Mm, ka nkosi wa mhani eish a ku nga ha ri mina botsoni a ku nga ha ri mina leswiya swa ku a swi ndla i nga ri se ni luze na mayindi swi ni swi humelele hi xitshuketani mm. mara swilo swi vuye swi famba kahle swi vuye swi famba kahle lexi a ni xi eh, ignora ngopfu mm. i ku tshama eh, kusuhi na vanhu lava nga negative ngopfu mm. eh, leswiya swa ku fika eh munhu a fika ku i nga zi i vilela hayi nga vileli tshika swi vulavula swa vanhu a ni twa ni borha ngopfu hi voho lava vo tshika swivulavula swa vanhu mm. hikuva ni nga tivi ku ri na na na swivulavula swa nchumu mara nkosi wa mhani wu fambe kahle swinene ngopfu mm. wu fambe kahle swinene hambileswi a swi ri ku va a ni ri wiki kahle kahle mm. mara swona swilo swi vuye swi famba kahle swinene va lava mi va vulaka va va ku uh, tshika swivulavula swa vanhu ne hi lava va va tekaka matlhari lama nga mhupa se va ma hoxa kahle va ri kusuhi ku ma kota ku ku mi tlhava a va ku na swivulavula swa yini a va ku hayi mhana wena a va ku rhandza loko u ya mo ni tlhelelanyana ndzhaku ku ve na loko ma ha tsundzuka botsol ni ve na interview then mi ni vutshini ku ve na swilo leswi a swi nga humelela nkarhi woluwani e swi nga swi nga vuya swi swi trenda trenda nyana then ku after endlela ku munhu loyi a swi vona ku ri wa ku sungula ku fana na dj gift Yeah. a nga swi tivi ku swi- mo swi gain ya leswiya swa ku loko ni ku ni le ku um recruitweni mm. kumbe ku gangisiweni ka mfumo luwa ivi ni wu rejecta wa munyama mm. iya ku ve na marito nyama man'wani ma nga dlina ni ni mamexina ni ku va ma vulini ku ri loko ku ri a wu swi endli swi sweswo yi ta destroy mm. and a ni vuli ku ri ku nga va ku ri vona mara marito lamaya ma endla ku ri swilo swi nga va swi
ya swi make sense mm. so mara vanhu a va yangi va va teka leswiya mm. swa swa swa swa swa ku recrutiwa leyi um va hlamusele timhaka ta ku ri hayi no i dlaye mhana yena mm. ene xihlamurisi xa koho botsol leswi tlhaku swi ndlekisa na loko ni tshamini mm. i ku loko ni sungula ku tiveka a ku ri 2022 um mm. eh, ivi mhani va ya va lova hi 2020 hi 2024 ya 2024 if i'm not mistaken ya 2024 ya um ivi va ku i kendlini i dlaye mhana yena i kendlaye mhana yena a leswiya swi nga ha ntwisi ngopfu ku vava cause ni yingisela ngopfu music wa n'wena um kahle ka hi me hi me jiwani a mutini hi me jiwani va swi tiva hi ka hina hi mesuhayi mina
ya so a ni swi tiva leswiya ku ri a no a no miyela mm. ku na risimu rin'wana ra n'wina ra ku tshama yi ku hwihi i pfala nomo nhlampfi leyo miyela yi phaseki Mm. so ni pfala nomo so a ku dume swo ku ri hayi no misa loya i dlayi mhani Mm. Mi- mi- swi va swi swi kha swi fika njhani ndzeni ka n'wina ene mi swi prova njhani ku hayi ntiyiso swilo leswi um ni ta tlhe ni khota risimu rin'wana ra n'wina futi okay ri ri eh munhu wo tlhariha mm. wa vulavula mm. loko ku ri na swin'wana swo vulavula mm. mara xiphunta xo vulavula ku ri ntsena na xo xi fake rito xo vulavurini so me ni va ni kha ni tiva ntiyiso hambiloko u la ta n'wi provhela njhani munhu leswi a tshembaka swona u tshemba swona okay swa swa swa twisiseka swinene a a ndzhaku ka loko ku ku ku ta va ku endli leswiya like a hi nge swa nkosi swi swi hundzile ne mi mi nga va mi ri na swin'wana leswi progress yo karhi mi nga sala mi va na yona mi twa ku ku na n'wi ya mi chuhisa nyako e ya leswi se va ta swi connecta ya ku ri nga ri se himpela ni kendlini mm. a ni vonangi nchumu xi nga cinca ku tsona okay na nchumu swilo swa ha fambisa sweswiya a swi tshamise yi swolo ku mhani va hanya mi nga ku yini ka ka ka tinkambi letin'wana na to ti hlanganaka na mitlingu na mitlimbo ya so ya ku loko ku tshuka ku va na nkosi kaya ne mm. vanhu instead ya ku va ku chavelela mm. va ku tshimbetela hi marito ku hi yena swi nge endleki wa swi tiva ya mi mi mi mi tsemakanya njhani swiyimo swo tani okay va tsemakanya njhani swiyimo swo ya tani a ku hava xin'wana tshama u ku hu yi pfala nomo hlambi leyo miyela a yi phasiwi Ya, ne. swa twisiseka swinene okay mi navela ku tikuma mi ri kwihi um sweswi hapi mi hi nkarhi wo leha ne lembe leri taku lembe leri taka um
leswi ni swi navelaka mm. kahle kahle ku va ni ni va ni swi fikelela mm. hi leswi nga fikelela hi botsoli okay ya eh
dila xiburukwana
ene ene ku tlhelela nyana laha ndzhaku laha eh. mm, ni swi tivini ku mi ta ni vutisa na na na hi timhaka letiya e um mativa xilo xa ku tsakisa ngopfu xo nandzike botsol mm. ni twa ku ri timhaka ta ku vanhu va fika va ku G1 ekhendlini mm. eh ivi G1 ambilwini ya yena mm. a ka swi tiva ku ani khendlani mm. a ka progressa a progressa se lexi a xo vava ngopfu hi leswiya swa ku va ku ha xikwembu mi hisa loya xi n'wi blessini ku ve ambilwini ya yena wa swi tiva ku kembi a swi nandzihi a swi nandzihi and plus swo khendla ne swi kahle hi hi ndlela leyiwani loko vo boti laha va ku va kendlini Mm. swi va pfuna ku u kuma ku vo swilo leswi va nga na swona va swi voni ku i blessing I ntiyiso. Se loko va- vanhu va sungula ku va lumbeta va swa ku "Eh, swi ri lebyi leswi Yeah. mi nga na byo byi na nkoka ngoka vanhu I ntiyiso, i van'wanyana ntiyiso. Ya, swa twala swinene Mi- mi tirhana mani Eh, ni tirha na na boti wa mina Okay. eh makhaniki Okay. mm, makhaniki Va tirha Then, kwendleni vo? eh ya yimbelela a ni yi Okay. siyi ka ta album hinkwayo Ya ne? mm, ya yimbelela Okay. yi kona ka liya ya ku tswala ka risimu ra ku tswala eh. ivi album leyi ni yi tlangini loko ni yi tlanga ivi ni yi teka ni ku hayi no magigwani tirhana na leswin'wana ivi hayi ni n'wi karhate nkulukumba loyi a nga tleli a tsoma ni ka ni n'wi pfuxa loko a ku tirhiweni ni tirha ya so album leyi ni yi tlange ni yi tirhe na magigwani dj gift ya swa twisiseka swinene um xin'wana mi tsakelaka ku xi vula xa ku pfana um i ku vaseketeri va mina lava ni rhandzaka lava ni landzelelaka yanani mahlweni mi ni sapota mi nga ni tshiki kahle ni khota risimu rin'wana futhi ra votsholi ra ku vaseketeri va mina mi nga ni tshiki mhayi n'wina ya so na kombela mi nga ni tshiki nyumisani valala nyumisani valala mi nga ni tshiki ya nyumisani valala mi nga ni tshiki ene ni kombela mi ya mahlweni mi sapota music wa mina mi tlhela mi sapota music wa botsoni no mi kombela hi yona swi ta yi se tshama yi vula ku yana ni mahlweni mi sapota music wa mina mm. hi mina ni swi vulaka sweswiwani cause ni dyondza swo tala ngopfu mi role model ya mina hi botsoni ya mi role model ya mina leswi ya swa ku swilo leswi ni nga swi dyondza ka n'wini um mi straight talker ya a mi yi hala na hala lero mi byela munhu ntiyiso ku ri wa n'wi vavisa okay. mm. kumbe a wu n'wi vavisi mm. e mara mi va mi n'wi byele ntiyiso ku na marito man'wani mi nga maprofeta ka ka nghoma yin'wani a ni sure ku ri ma yi bisa sweswi mm. nghoma liya yi ri a mi yi veke ka xitori yi ri a va zangi va tywala misakazini oh, vanhu va mina me ni ta tywanga a va zangi va voniwa ka thelevhixini mm. mhani wa mina me ni ta voniwa mm. a vusiwani ni tswaleriwe kona mara na hlambanyana nge feli kona mm. marito lama mi yo ma yimbelela kunene mi ma vulavula um loko ni hlaya bibele yi ri marito lama humaka enon'wini wa munhu ma na matimba swinene ya ma ku aka na ku lovisa ya so mi mi role model ya mina hi botsol ni tshama ni kha ni vulavula marito ya ya positive eh, eh, eh, hi ku landzelela tinsimu ta n'wina loko ni kha ni yingisela tinsimu ta n'wina na leswi mi nga hi xiswona so yanani mahlweni mi sapota music wa mina mi sapota na music wa botsol a hi matalo Eh, se ni twa ngaku hi mini interview wakwa na mana hala ku veka marito mo hetelela Yeah. hi khensile swinene u na xivutiso mhesa loyi a ni na xivutiso no lava ku ku na artist yin'wana ve mbuyangwana e ni mi lava ku pena na swi tiva he yi ni rhandza ngopfu ya ni rhandza swinene i remember yi ni fonela a na ha ku sungula sungula nyana tinsimu ta mehe ku ndle leswaku ni ti be hi 2021 ebotsoni ti nga dumi na leriya ra ku a ni tshama ni hundzini